Una well done o, I greet una. Today na another day for our ogbonge series wey we dey call Na So E Be. Na So E Be na series wey we dey carry talk everyday matter for pidgin English. And for my channel Bethany Blessed MD na na there wey we dey carry talk all these matter as we dey discuss am now as we dey expect make you as human as um lis ten er as um commenter and as um somebody wey dey follow us for our follower in the page make you dey um join us for our discussion. Now today wetin I wan yarn una dis evening be sey e get one thing wey happen I dey talk with somebody some other time and the person come dey talk tell me how e come dey open up to some issues and e dey seek for help make people guide am give am direction as wetin dey wan do then but e come notice say as e dey share him this experience with people and then people go those people him dey share this message with go carry the matter go talk and tell another person you know say him go dey like say e dey betray trust now as you go carry this matter tell another person di pesin fit carry am come maybe talk am for church or talk am for where maybe e no wan make pipu hear am and e no come e no come become anoda issue. So, I wan ask why e why e be sey na serious problem? You know and I come notice sey even for wen you go online check for social media, pipu dey talk about dis tin dat e dey hard dem make dem open up to us. Dem dey fear sey if dem tell dem some tell open dia um open dem open up themselves to something the person go carry the matter go tell another person e go tell the matter go knack another person the same tori and before you know it something wey you tell person in confidence make the person help you solve am e come become like say dem dey carry am use am for gossip and you know say that kind thing dey hot and you no know maybe maybe that story na personal story wey that person wey no wan share so you go you go carry am come dey talk am and then as you dey talk am like that e go dey hot that person and the person fit people dey kill demselves because of tins wey no concern dem. Pipu go dey kill demselves for tins wey be sey dem dey tell another pesin, pesin go con tell another pesin, another pesin go con tell another pesin, another pesin go con tell another pesin. So, and you dey ask yoursef how we go solve dis problem? So, e di tin be sey e mean sey we no go dey share our problem becos I hear I think sey de dey talk de dey talk am like dis sey Eh, problem how eh, shared is half solved. I beg, problem half solved is shared. I don't know how that they talk am, but the thing be say, as you dey share your problem with somebody, na so e go give you idea or direction how you go solve that problem, no matter how si- difficult that problem come be. So na so I say make I ask am, how we fit solve this thing? Me, I come think, think, think, think am like this, come say maybe wetin we go do be say make we dey First of all, make we no dey too expect so much from pipu. And many times, you know, wen we dey expect so much from pipu, e go be like sey wen de no reach dat level wey we dey expect dem, we go think um dis pipu de don de no do well, de no do well, de no do well. So, you see dat's the tin. So, but sometimes wen e come reduce your expectation sey um dis pesin fit go tire, wetin i go do? e go help you. Now another thing be sey maybe if you carry dis matter now let's say dis dis story wey you wan share or dat experience wey you wan share help, meet person wey dey in dat field. You know sey if you be professional photography there's a chance dat you might not like divulge de information maybe carry de matter go talk am yarn um knack another person or carry de matter go drop de matter for another person. Yes, there's a chance, but no be say e no dey happen because I don see situation wey be say you fit tell doctor something. Yes, they dey call talk am say na confidentiality. But you know say as they carry that confidentiality, person go just carry the matter now go tell another person. From there, another person go hear am. Then another person go hear am. From there, e come become topic of discussion. Then sometimes even pastors, you go tell some pastor something, maybe something wey you go share with am, tell am in confidence, make him tell you how e go sabi solve the matter, e go carry the matter con carry am dey preach for church. And when e carry am con preach for church, e go hurt you. E go make you make you dey feel bad. And maybe some pipu wey get small idea about the matter, they fit carry am dey make jest at you. And the thing fit make you con do something wey no good for ear. You understand. So, you know it's very very good make we still look for professionals. Yet, e get pipu wey dey good for to dey keep secret. But I know sey Many pipu wey dey good for dis tin dey very brilliant. I don notice sey pipu like um Reverend Fathers dem de dey good for dis mata. You know, as de come get dat dia training finish finish come become Reverend Father, go for church dey do confession, e dey hard make dem come reveal dat becos de take wetin de call vow of um vow of secrecy. um dey tag take am so dat many times wey e tell am e dey expect sey dey go carry am go their grave e no go even tell am anybody so na why many times people dey go tell dem things I no know sey dis one no be sey I dey come make I criticize our pastors dem or other religious leaders my own be sey a lot of times I never I no dey too hear dis kind story for Catholic um pri reverend um reverend fathers, reverend you know priest in the Catholic church but I dey hear am for you know pipu wey dey pentecostal, pastors and all dat. I no know why dis thing dey happen dis way but na many of the story wey I dey hear na so dey dey I dey hear am and as dey dey knack those pipu dey knack those story dey dey knack dat story with pain for their heart and e no good, e no good na why I say make I drop the matter for here. So another solution kpa wey we fit go carry am help ourselves be sey you know dis things about sharing inf- things you know many times e get how you go relate to somebody you go feel sey okay dis person fit share dis kind of information with dis person. You know e get wetin dem dey call vulnerability. E no be sey no be everybody wey you go dey vulnerable to. No be everybody wey you go just open yourself to. E get some people wey be sey as you look dem or maybe as you don interact with dem come see as dem dey do things, you say okay um maybe I fit relate to dis person. So we no fit get am complete because you fit dat person wey you trust you fit go tell am tell am story, yarn am de matter, you know come knack am de story, so e go just

um you fit share dis thing with dis person den you fit get dat trust. De person suppose earn dat trust. Trust no be something wey dem dey sell for market. Trust no be something wey you dey just dem dey write am for face. Dem no dey write am for face. Dem dey see trust for behaviour, for person character. Na so dem dey see trust. Trust dem no dey write am for face. So dats why dat time you go see okay dis person I fit share dis experience with dis person. Make dis person help me for dis matter. So dats another thing. So I don e get many many ways wey we fit help dis woman but make we no come put so much pressure on our fellow human being. As human beings all of us wey we dey we get our faults, we dey misbehave, we dey do somethings wey be sey if we look we just dey feel like sey we go kill dat person or we fit do something bad dat person and e no good. E no good so make na why I say make I make we help ourselves, make we help ourselves and see how we go dey um share am story make we try if professional no work we go talk with person wey we trust if that one no come work we go still try you know share the story with somebody wey you fit say okay this person don reach a particular level wey you fit share am otherwise if person no misbehave for this aspect e go misbehave for another place so no think say okay oh okay because say I no fit share dis story. We no say we no tell you say make you come carry your story come dey use um microphone dey shout for the um shout you know tell everybody your story. Use megaphone um get I get problem oh I get problem oh make una come hear me oh see my problem oh. No. If you fit do am na you for your na na you know. But you know sey the one wey you fit do, try do dat one wey you fit do. Pipu get still get pipu wey dey fit trust but na up to you for you to see dos pipu. anybody wey dey trustworthy dey no dey no need to market am like um as dem dey market um food you go see am see as na so this person behaviour dey and see na so this character this person character dey na that one go help you make you do wetin you wan do so that's it my wonderful people um na so e be e don come has come to stay and I know sey you for don pick one or two things wey go help you for your life e go help you as you dey relate everyday for your life if you get any question if you get any concern if you get any comment i wan make you drop am for the comment section if you want other topic wey i fit deal with wey i fit discuss make we i wan make you see am for comment section so next time i i dey hope make i see una please no forget to like subscribe and follow this channel e dey very important for us make our ministry dey move to the next si- next level so until next time my name na uchenna ozekwe also known as bethany blaze and na my na me wey get bethany blaze md this channel and uh, na series wey we dey do na na so e be na so e be na series wey we dey carry talk everyday matter for pidgin english Make una do well oh, make una dey well oh. God bless.